Matul l-istorja ta' Malta, anki fi żmien tal-Kavallieri ta' San Ġwann, l-industrija tal-kostruzzjoni dejjem kellha rwol ċentrali fl-iżvilupp tal-ekonomija tal-gżira żgħira tagħna. Armati bi ftit riżorsi, l-industrija bbażat il-kisbiet tagħha fuq il-ġebla Maltija, il-ħiliet tal-ħaddiema Maltin u l-kuraġġ tal-imprendituri Maltin.

Irrispettivament mill-importanza kbira tal-industrija, il-partijiet interessati għal sekli sħaħ kienu maqsuma, bl-ebda opportunità xierqa ta' komunikazzjoni. Ta' aktar tħassib kien il-fatt li dawn il-partijiet interessati ma kellhomx min seta' jitkellem f'isimhom ma' dawk li jfasslu l-liġijiet u l-amministraturi tal-pajjiż. Sakemm, f'Settembru tal-2010, dan kollu nbidel. Kien żmien storiku fejn ħadd qatt ma basar li l-MDA mhux biss issir waħda mill-ikbar assoċjazzjonijiet f'pajjiżna, iżda ġabet magħha suċċessi kbar u bidliet radikali speċjalment fejn jidħlu inċentivi għall-industrija. F'din l-iskeda ġdida ta' Proprjetà Malta, se nibdew billi nixħtu dawl fuq l-istorja tal-Assoċjazzjoni u dak kollu li tagħmel l-MDA b'tant suċċess li huwa vitali għas-settur tal-proprjetà u l-kostruzzjoni. Lura fl-2010, is-Sur Sandro Ketkuti kellu ħolma. L-għan tiegħu kien li jlaqqa flimkien il-partijiet interessati tal-industrija tal-kostruzzjoni, kemm jekk huma żviluppaturi, kuntratturi, sidin tal-barrieri, aġenziji tal-proprjetà, individwi li joperaw negozji tal-kiri, kif ukoll dawk li jipprovdu enerġija rinnovabbli u soluzzjonijiet tekniċi oħra. B'dan il-mod, twieldet il-Malta Developers Association. Is-Sur Sandro Ketkut kellu l-appoġġ sħiħ tal-perit Michael Falzon, li fil-passat kien Ministru tal-Awtorità tal-Ippjanar f'pajjiżna. It-twemmin tagħhom sa mill-bidu tal-Assoċjazzjoni kien li l-industrija jixirqilha u kellha bżonn rwol prominenti fost is-setturi l-oħra li jmexxu l-ekonomija Maltija. Ketkuti u Falzon kienu fuq quddiem nett biex din il-ħolma ssir realtà u wara ħafna xogħol u sagrifiċċji, l-Assoċjazzjoni iffjorixxiet.
Jiena meta kont kif fil-fatt kulħadd kien jaf kont spiċċajt mill-politika u kont prattikament irtirajt għalkemm jien kont bqajt kommentatur politiku nikteb fil-gazzetti. Kont sirt naf il-Sandro Ketkuti, Sandro Ketkuti kien għamel żmien il-kap ta' sezzjoni tal-developers fiħdan il-GRTU. Mbagħad kien hemm żewġ issues bej Sandro Ketkuti u l-GRTU. Waħda kienet issue personali ma' Vincent Farrugia, għax hekk kien jidħol fih b'mertu, imma kien hemm issue oħra li kienet tikkonċerna n-negozju tal-iżviluppaturi għaliex il-GRTU kienet qed titlob il-gvern biex ikompli jestendi iż-żmien ta' meta kienet tapplika il-kera eh, protetta tal-ħwienet u tal-postijiet kummerċjali. Naturalment, il-developers ma kienu xieqblu minna di għax jekk jibnu post u jikruħ bħala ħanut, dana eh, se jkunu qegħdin jikkompetu ma' postijiet illi huma sussidjati indirettament minħabba li kienet il-kera tkun baxxa. U fuq din ix-xju żgur kien hemm kwistjoni ta' nuqqas ta' qbil.
Minkejja bidu iebes, l-Assoċjazzjoni kompliet tikber. L-għerq u l-pedament tal-organizzazzjoni huma l-membri tagħha li iktar ma jgħaddi ż-żmien qed tkompli tikber mingħajr xkiel. Dan il-fattur waħdu jirrikonoxxi l-professjonaliżmu, id-dedikazzjoni u l-viżjoni b'saħħitha li għandha din l-assoċjazzjoni għall-futur tal-industrija. Il-Malta Developers Association twieldet f'perjodu ta' taqlib ekonomiku u politiku. Iċ-ċirkostanzi ta' dak iż-żmien fissru li l-industrija tal-kostruzzjoni ma kinitx għaddejja minn wieħed mill-ifjer mumenti tagħha. Madankollu, permezz ta' kunsill dedikat, din l-assoċjazzjoni xorta fjorixxiet sakemm saret punt ta' riferenza f'pajjiżna. F'Malta kellna reċessjoni, attwalment kienet ir-reċessjoni fl-Ewropa kollha, u f'Malta ħassejna l-effetti tagħha għalkemm biex inkunu fair, irridu jgħidu li l-Gvern ta' dak iż-żmien kien irnexxielu inaqqas ħafna minn dawn l-effetti ħżiena tar-reċessjoni, però ovvjament ma konniex qed niffjorixxu. U ħassew, il-developers ħassew illi kellhom jaraw se jagħmlu. U kif kien qal li Sandro, għal issa l-moment li ssir għada, għax bħalissa ehm, iktar jinkwetom il-futur ta' x'sa jiġri mill-iżvilupp milli joqogħdu jimpikaw jiġġieldu bejnietom għax ħafna drabi qegħdin jikkompetu għall-istess biċċa ħobs jew għall-istess eh, xogħol. U qalli talabni biex eh, insir president ta' di, għatlu jekk inti tiġbor ħamsin ruħ, jina nsir, mbagħad għatlu mhux iktar minn sentej, tu set it up and eh, start moving along, insomma. U fil-fatt eh, Sandro nexxilu jiġbor mija fil-bidu, ġifiri ħafna iktar mill kont nimmaġina jien. U fil-fatt mbagħad kondom tliet snin iktar mill-li sentej, mbagħad wara tliet snin għatlhom issa Il-ħin tiegħi żapp, jiena issa xogħli kien li tu biex nara li l-istruttura jkollha xi tip ta' forma u jkollha vuċi tispjega lin-nies u lill-media għaliex kien hemm bżonnha l-għaqda tal-żviluppaturi. U fil-fatt ukoll konna dejjem ngħidu u naħseb għadha żommha sal-lum illi l-kwistjonijiet partikolari ta' xi membru tal-developer, jiġifieri jekk developer għandu kwistjoni, ma' dak u ma' ieħor fuq xi proġett, il-għaqda tad-developers ma kinitx qiegħda biex tgħin id-developers f'xi proġett partikolari. Kienet biss tgħin id-developers fil-prinċipji, fil-policies li jubża l-gvern, fil-policies dwar it-taxxazzjoni, fil-policies tal-planning authority, dejjem konna ngħidu aħna rridu kulħadd level playing field, li kulħadd Huwa fuq l-istess binarju u mbagħad min hu kapaċi, min hu iktar intelliġenti jimxi 'l quddiem bil-kapaċità tiegħu. U fil-fatt irnexxiet. Kien mument kif għedt illi kienu qegħdin jibżgħu mir-reċessjoni u fil-fatt irnexxiet.
Is-sħubija tal-assoċjazzjoni tinkludi imprendituri li flimkien jimpjegaw eluf ta' nies, kif ukoll individwi li jaħdmu għal rashom li jwettqu proġetti żgħar ta' kostruzzjoni, li kollha fehmu l-konċett ta' saħħa fin-numri. Mill-bidu nett, l-MDA fehmet il-ħtieġa għal bidla drastika, b'mod partikolari fil-mentalità li kien hawn sa dak iż-żmien, li jinżamm l-istatus quo anke jekk il-bidla tippremja lill-industrija bi kwalità aħjar. Fost dawn il-bidliet, introduċiet inċentivi li bnew il-fiduċja fost dawk involuti f'kull forma ta' negozju fl-industrija.
Naħseb li fil-fatt eh, irnexxielu kien l-MDA kienet suċċess propju għaliex għadet attenta li ma titħolx fi kwistjonijiet partikolari ta' xi applikant għal Planning Authority u kif il-Planning Authority kif tittrattah. Imma daħlet kussjonijiet li applikaw għal kulħadd, per eżempju, eh, waħda mill-affarijiet li kienet ovvja u ċara illi inti meta Meta tapplika għal ċertu bini, il-Planning Authority tkun trid tkun trid garanzija tal-bank. Issa, dana meta jkun wieħed applikazzjoni ta' wieħed waħda, tagħmel garanzija tal-bank fuq ċertu ammont. Issa meta jkollok l-istess developer għandu numru ta' applikazzjonijiet, allura rridna sistema biex il-penigatori jkollu rolling, rolling eh, account u il- Flus li jiddepożita l-garanzija ma jkunx garanzija għal kull proġett. Di xi ħaġa li kienet tgħin lid-developer u xi ħaġa wkoll li l-Planning Authority ma kienx se teffettwa b'mod negattiv u fil-fatt eh, wasalna biex wasalna biex issir dis-sistema għal dawk kollha illi kollhom iktar minn applikazzjoni waħda u d-dim il-Planning Authority. Dem x'niftehmu ċar. Ma l-Planning Authority ma konniex niddiskutu il-proġett tat-tali developer jekk iridx 10 jew sitt sulari, dawk mhux il-mansjoni tal-MDA. Jekk fil-interpretazzjoni tal-policy dik l-erja għandu xikun hemm sitta jew seba' jew kullum kien dik kwistjoni oħra. Imma mhux qed tikkustjona mal-Planning Authority fuq proġetti individwali, għax malli tagħmel hekk fuq proġett individwali, naħseb kienet tirrokka l-MDA. Dak kien il-parir tiegħi u naħseb illi għadha timxi bl-istess prinċipji.

bl-appoġġ tal-membri tagħha, l-MDA bdiet tressaq numru ta' proposti lil gvern ta' dak iż-żmien sabiex tistimula tkabbir u titjib. Il-ħidma tal-MDA bdiet tħalli l-frott mill-bidunet. Għalkemm iffaċċata b'xettiċiżmu fl-ewwel snin, l-Assoċjazzjoni bniet il-kredibilità tagħha tul it-triq sal-punt fejn tinsab illum, il-vuċi naturali tal-industrija li ġabet il-fehma ta' kulħadd biex tikkonsulta u tippromwovi diskussjoni ma' stakeholders oħra.
L-ewwel in-nies ma fehmux x'kien l-iskop tal-MDA. Kienu jaħsbu li l-MDA hija organizzazzjoni li trid il-developers ikomplu jagħmlu li jridu, kif jgħidu, li jridu dejjem iktar jollu l-bini, jridu iktar għalihom, mhux jinteressom ħaddieħor, mentri mhu veru xejn kienet hekk, għax kien l-MDA issa eh, tittim il-differenza bejn l kif kienet taħsibha l-MDA u kif jaħsbuha ċerti membri tal-MDA individwali. ċerti membri tal-MDA individwali kienu biss moħħhom fihom infushom U jekk hemm regolament li li qed titellifhom il-flus u qed titellifhom il-ħin jipprovaw jiskartawh. Menzi l-MTA ma kienx tab, ma kienx tajtek. L-MTA kienet tajt ir-regolamenti li huma tajbin għandu jobbligom kulħadd fejn hemm regolamenti li qed jagħmel l-inkwiet jew mhux qed naqblu miegħu ejja ħa niddiskutu mhux ngħidu l-membri biex ma jagħtux kasu, niddiskutu mal-Planning Authority jew mal-Gvern Kif jista' kif jista' isir u jitbiddel jekk hemm bżonn jinbidel.
L-MDA issa hija sinonimu ma' numru ta' skemi ta' suċċess li kkontribwew għat-tisħiħ tal-ekonomija Maltija. L-iskemi huma varji u mfassla bir-reqqa biex jappoġġaw id-diversi setturi li l-Assoċjazzjoni taħdem magħhom. fosthom l-iskema tal-eżenzjoni fuq it-taxxa tal-boll għal min jixtri proprjetà għall-ewwel darba, it-tnaqqis fit-taxxa ta' qligħ kapitali fuq il-bejgħ tal-proprjetà, kif ukoll inċentivi biex titnaqqas il-burokrazija. Dawn l-iskemi ġabu l-fiduċja li tant kienet meħtieġa għall-industrija u l-partijiet kollha li jiffurmawha. L-MDA qajmet interess sabiex proprjetajiet vojta jiġu rranġati u jkunu jistgħu jinkrew fejn it-taxxa tinżel għal 15 fil-mija minn 35 fil-mija. L-iskemi taw spinta qawwija lill-membri tal-Assoċjazzjoni, mhux biss għalihom infushom, iżda wkoll fil-kapaċità tagħhom li jinvestu u jixprunaw l-ekonomija Maltija.
tkellimna mal-gvern fuq affarijiet fuq tassazzjoni. Eh, l-ewwel idea tal- tal-MDA kienu daħlu fis-seħħ f'wieħed mill-aħħar budgets tal-Gvern ta' Dr. Gonzi. Jiġifieri kienu diġà kellna kellna suġġerimenti li ngħataw lill-Gvern għat-tassazzjoni, speċjalment kif isir it-tassazzjoni fuq il-bejgħ tal-proprjetà u sitwazzjonijiet oħra, fuq pereżempju fuq tassazzjoni għal first time buyers, li first time buyers ikollhom ikollhom eh, vantaġġ ħanajdu jekk fuq ħaddieħor fit-tassazzjoni, mhux mhux min jbih se jkollu l-vantaġġ, min qed jixtri f'dal-każ. Però kien qed taf l-MDA li bdew it-tip ta' vantaġġi għal min irid jixtri xorta se jiżdied il-volum ta' xogħol tan-negozju. Kenna eh, ukoll eh, Suġġerimenti dwar tassazzjoni ta' areas fejn eh, huma urban conservation areas, ġifieri postijiet antik fejn ma tantx tista' twaqqa' kollox u tibni il-ġdid, fejn inti eh, għandek eh, spejjeż ta' xejn differenti mill-li kieku waqgħet kollox u bnejt mill-ġdid u allura jkun hemm tassazzjoni Eh, vantaġġuża fis-sens li tħallas inqas taxxa fi proprjetà F'dik is-sitwazzjoni, eċċetera Dawn kienu kollha suġġerimenti li ħareġet bihom l-LMDA u ġew aċċettati mid-diversi amministrazzjonijiet u mid-diversi Ministri tal-Finanzi li kien hemm kemm ilha li twaqqfet l-MDA. MDA jiġifieri ħadmet dejjem fil-prinċipji ġenerali. Qatt ma ħadmet eh, tiġġieled favur xi proġett X tat-tali wieħed. Jekk kien hemm xi anzi, ġieli tkellmet kontra, mhux il-proġetti, tkellmet kontra ċerti deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Gvern, illi jtrasferixxi art u proprjetà tal-Gvern lil developer li seta' kien anki membru tal-MDA u dan developer kien se jieħu vantaġġ għaliex hu ħa jieħu l-art tal-Gvern bi rħis. Allura meta qed jiġi jikkompeti ma' developer ieħor li l-art, il-proprjetà xtra mill-privat u xtra bil-prezz għoli, allura kien se jkun hemm eh, din il- eh, l-uneven playing field again. Again, l-MDA dejjem sostni li m'għandux il-gvern ibih proprjetà b'mod li tkantu l-ħisa illi min jixtrija se jkollu vantaġġ fil-kompetizzjoni ma' min qed jiżviluppa l-art privata.
L-MDA kienet ta' quddiem nett sabiex tintroduċi bidliet fuq il-mod ta' kif topera l-industrija. Introduċiet għall-ewwel darba f'pajjiżna is-Safe Neighbourhood Watch li tant kienet suċċess li wasslet li l-Gvern idaħħalha liġi għal kull min jopera fl-industrija. Ir-riżultati tal-ħidma tal-Assoċjazzjoni llum huma stat ta' fatt li kulħadd jista' japprezza. Permezz tal-ideat iġġenerati mill-MDA, Malta għaddiet minn perjodu ta' investiment qawwi u riġenerazzjoni ekonomika li kien ilu ma jidher għal numru ta' snin.
U baqgħet tiġġieled jien naħseb illi dik kienet is-sigriet li tiġġieled fuq il-prinċipji, mhux fuq il-permess tat-tali jew fuq in-nuqqas ta' permess tat-tali ta' ħadd ieħor. Illi tiġġieled fuq il-prinċipji ta' pjanar u li tinsisti li l-prinċipji japplikaw għal kulħadd.
Sabiex l-MDA tkompli fit-triq ta' tkabbir tagħha u teqpa' vuċi b'saħħitha u diversifikata, evolvit u bil-vuċi tal-imprendituri tal-industrija tal-kostruzzjoni. għal umbrella usa' li llum tgħaqqad lil dawk kollha konnessi mal-industrija u l-ekonomiji ġodda kollha li jirriżultaw minnha.
Naturalment wara li spiċċajt nilħaq floki Sandro Chetcuti Taħt Sandro Chetcuti l-MDA baqgħet tikber, baqgħet tiffjorixxi. Illum għandhom sezzjonijiet differenti, lanqas kont noħlom bihom jien li kien ikollna sezzjonijiet differenti tal-estate agents, ta' nies li jagħmlu finishing, ta' nies li kuntratturi, jiġifieri mhux tal-bini imma kuntratturi tal-finishings, eċċetera, eċċetera, ta' diversi branki li huma involuti fil-kostruzzjoni. Kompliet tikber, naħseb jiena. Milli stajt tajthom bażi fuq xiex jaħdmu u prinċipji li għandhom jibqgħu jżommu magħhom, u sakemm, fl-opinjoni tiegħu, mhux għax tajthomlhom jien, il-prinċipji huma dak li deherli u li anki huma qablu li jkun l-aħjar biex l-Assoċjazzjoni tkun rispettata, fil-fatt ġew adottati mill-MDA. Fil-fatt waħda mill-affarijiet fil-bidu li għamilna, kienet li għamilna kodiċi ta' etika għal developers. Issa min jgħid daw mhux veru għandhom kodiċi ta' etika. Imma aħna kellna każi fejn ħadna passi kontra membri li ġew akkużati li kisru l-kodiċi tal-etika. Fil-fatt, tittieħdu passi u nipprovaw nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Ħafna drabi nipprovaw Jużaw il-kelma t-tajba biex dak li jkun jaġixxi b'mod kif għandu, kif hu mistenni jaġixxi, u naħseb din il-politika baqgħet eh, għaddejja anki ħafna wara li spiċċajt jien.
It-twaqqif ta' sottokumitati, ferat, u sezzjonijiet li jirrappreżentaw id-diversi aspetti tal-industrija jfisser li l-ħtiġijiet speċifiċi ta' dawn is-sezzjonijiet jibqgħu jiġu ġestiti u trattati b'mod xieraq u kontinwu. L-iżviluppaturi, il-kuntratturi, is-sidien tal-barrieri, is-sidien tal-kera, l-aġenziji tal-proprjetà, in-negozji tal-enerġija rinnovabbli u t-taqsima teknika kollha għandhom forum tagħhom stess li jiffoka fuq l-isfidi u viżjonijiet speċifiċi tas-sezzjoni rispettiva. Dan wera li kien utli u effiċjenti ħafna. Biex insemmu eżempju wieħed biss, it-taqsima li tirrappreżenta lis-sidien tal-barrieri qed taħdem b'mod attiv biex tindirizza l-ħtieġa tal-industrija li ssolvi l-kwistjoni tar-rimi tal-iskart, kif ukoll dwar il-ħtieġa li tinstab soluzzjoni fattibbli għar-riċiklaġġ tal-materjal tal-kostruzzjoni b'mod effettiv u effiċjenti. L-ispinta kontinwa tal-MDA għall-innovazzjoni rriżultat fl-introduzzjoni tal-iskema tal-Viċin Aktar Sikur, Din l-inizjattiva kellha l-għan li tqajjem kuxjenza dwar id-drittijiet u r-responsabbiltajiet tal-individwu kif ukoll li tistabilixxi prattiċi ta' viċinat aħjar bejn l-industrija tal-kostruzzjoni u dawk li jgħixu ħdejn is-sit tal-kostruzzjoni u b'hekk tagħtihom aktar serħan il-moħħ. Din l-iskema